Gũkima. Gũkima irio. Oh, no tikima.
Mũindo indo kima ngima. Mũindo mũindo Yeah. indo kima mũkimo. Mũndũ anjũria atĩrĩrĩ, ngima ti irio.
Mũindũri nĩ mũiko ũtarĩ ũtarĩ flat. Nĩ mũiko wa ngima ũkoragwo wĩ flat ũhana rũhĩ. Ĩĩ, Eh, nĩ rĩu mũindũri rĩ ũhana ngundi. Eh, Nĩgetha ũkamũndora waru wega. nĩguo. Kĩangĩra watheka.

ucio ngi ni roti athuri aya eri he mutumia wa mu- umwe wa aya eri watuikire higa ria cumbi Ĩĩ. maikaranagia nĩ matarainie marĩ brothers Eh, na thutha wa matukũ mathianga rĩ he mũtumia wa ũmwe wa aya erĩ either wa iburahĩmu kana wa roti watuĩkire higa rĩa cumbĩ nĩ ũrĩkũ twĩkĩre kwĩtĩkĩra 20043 20043 20043 namba itũ ya sms 20043 nĩcigĩtuĩke ndro o rĩu Bara kenya mbĩ tũremwo nĩ thaa cigana nĩ thaa thikĩtie ndagĩka ikũmi na kenda mathaa ũkinyithio nĩ Peters Driving School and Computer College hĩndĩ ĩno bũrũri ũgũmĩirwo nĩ kĩng'ũki kĩa COVID-19 Peters nĩtũnyitĩte mbaru watho wa thirikari gwĩkĩra face mask gwĩthamba moko gũsanitize na gũthingata social distance Petans nĩ ũndũ wa ũritũ ũrĩa ũkoretwo kuo wa COVID-19. Petans nĩ tũraheana 25% discount thĩinĩ wa Comesha Corona Campaign. Wĩmũhũthĩrie maũndũ amu no wĩyandĩkithie harĩa hothe ũrĩ ũkĩhũthĩra thimũ yaku star 483 star 4 hash ũrũmĩrĩre makinya twĩna student portal ya e-learning gũkũhotithia we mũrutwo gũthoma driving theory lessons online thimũ nĩ 0721 328383

mbere ya ithaa rĩrĩ ya 15000 kenya shillings kĩũria nĩ kĩhũthũ mũno namba itũ ya sms 20043 20043 aratwĩra atĩrĩrĩ gatagatĩ ga athuri aya erĩ rĩ iburahimu na roti rĩ ũmwe wao rĩ kĩndũ wake kana mũtumia wake nĩ atuĩkire ihiga rĩa cumbĩ

Wakinyaga. Naomba tunitegera kima hoya wega pia. Yes. Mhm. Alright, ũmũthĩ tũgũkorwo tũkĩririkana ndungata eh, no korwo na mũthenya nĩ mũhunjia fulani ũkoragwo na kanitha handũ na tondũ kanitha itirĩ iracokereria rĩ reke tũkorwo tũkĩmaririkana ngwĩraga wona wagweta mũndũ na rĩtwa

ratwira atiriri gatagati ga athuri aya eri ifurahimu na roti riri ni mutumia wao atukire higa ria ciumbe mutumia wa ifurahimu kana ni mutumia wa roti aya Msanii wa Japo ni mwana wa kanda na nyeri ana mitambo ini muno asante sana Francis Karuta tukumuna tai

akarike na bishop peter kihara na pastor onesmus mushiri wa mm, ah, rĩu rĩrĩ thoma gwatia messianic assembly of yahweh seventh day rĩu ndacokera no kwĩrwo marĩ no kwĩrwo marĩ okay reke ngerie elizi eliza yahweh arenda kũririkana bishop peter kihara wa pastor na pastor onesmus mushiri wa

mwishirigi branch nikuo ahunjagia aririkana nĩ kĩba kĩnyozi Esther Kims ũkaririkana Bishop Dr. JJ Gĩtahi na Pastor Sir James na Pastor Bull mageitheke mũno asante sana Pipi Ngure waririkana nĩ Paul Kamlesh ũkirĩte mũno mũrĩu mũrĩu rĩ anjĩra ngũgeithie mũno Eh, anjĩra atĩrĩrĩ akwenda kũririkana ahunjia erĩ okay ti ahunjia ndungata igĩrĩ njĩ na wahiano Okay, no tũkirie Tũgete niki. Asante sana. Alright, twende moi. Haya, na Pastor Joshua Maina kuma mwena wa Gesha Rimuru. Ona wena waririkana na tugaona wagweta mundu na ritwa muhunjia na ritwa

Thengiũ mũno na niĩ mũtungatĩri ũrĩa ingĩenda kũririkana na nowe tũrutaga nake wĩra mwega mũno wa kũhunjia thayũ gũkũ mwena wa Nakuru County rĩ Hey. nĩ mũhunjia ti mũnyĩrĩ wa mbarire Ehe. ũcio nĩ njũĩ nĩ ũmũĩ wega mũno ndathengaga mĩtambo-inĩ ya kameme Mũno mũno. kĩroko gĩa tene nĩ ũkĩraga kũhunjĩria andũ kũrĩa mwena wa kabatini center Hey. mũririkane andũ kĩmwĩre maũndũ nĩ mekũagĩra Hey.

gũtũma message hau ngiri ikũmi na ithano tũneanĩrwo rĩu ndagĩka ĩno 15000 kenya shillings nĩroneka hau thutha waku nĩroneka thutha andũ aragĩkuona ine Nĩkũriganĩirwo. ine ine

Ah, ndagika cigana ona twike ndro ingi imwe o riu thutha ndagika ithatu peke yake twike ndro ingi imwe o riu o riu mitambo-ini ya kameme kayo kamugina akamwira twikite ndro ri ndagika ino ndarora ngona itigitie o ndagika inya peke yake ciande wega thaa thita mathaa ũkĩmenyithio nĩ absa one account rĩu bengi ya absa nĩ ĩkũreheire absa one account ĩrĩa ũngĩhingũra yaku kĩũmbe kana ya biacara akaunti ĩno ndĩrĩ marĩhi ma kũramata nĩmo maintenance fee na oho absa one account bare minimum balance wĩna absa account no wĩkũrie na unsecured loan ya nginyagia mirioni ithathatũ rũni rũrĩa ũkũrĩha kwa ihinda rĩa mĩaka mũgwanja kũhingũra absa one account tũma kiugo one kũrĩ 22268 kũgerera thimũ yaku wĩgĩre na ũtungata ũyũ mawatho na mĩkana kũhũthĩka absa bank kenya
Alright, mĩtambo ya kameme kayo kamgi muthenya wira kurani muthenya wa Saturday Saturday eh na ndagĩtarĩ mani arĩ na henire kibi kibi nĩ kũrika tũkĩri horo iye kibi kibi na kĩrĩa na

ikumi na ĩmwe Ĩĩ, na ndarĩ na kagarũano ndarĩ ngũhe sande ka ciringi ikũmi na ĩmwe nĩ ngũkwĩra waririkana kũnjũria 11 shillings niĩ reke ngũre kũmbũri wakwĩra kabũri ndũgĩthiga nĩguo halipa na mpesa paybill number wĩkĩre 77892 account wandĩkĩre twa nduthi na mbeca iria ũkwendaga nini mũno o ũguo tu ha amount rĩ to kĩbao gwĩkĩra ũcio nĩ gũtigithia ti waku wa gwikia wa gwikira thiini wa mbeko ino ya kameme kau ka muingi muthenya wa jumamothi uhorerwo thimu ni ndagitari man nyari jumamothi ina ngiugire kibikibi yaku o uguo tu kaundu kega muno na kaundu kahuthu muno na no tũrakorwo tũgĩkũria wewe ta mũthikĩrĩria wa kameme kayo kamĩngĩ tondũ rĩrĩa kwĩna mathĩna tũkorwo tũgĩkĩnyitanĩra twĩ hamwe eh, ũkorwo ũgĩtigĩra kũingĩra thĩna wa mũtaratara ũyũ wa covid-19 kenya fund na ũrĩa ũrabatara ũkorwo gĩkana kĩrĩa wĩna kĩo gĩkorwo gĩikia

paybill number triple nine triple zero account wandike ritwa riaku nigetha aria matarihota aria matari na gia kuria aria matari na mawira makorwo na gia- makorwo makiona kindu gia kuria kiria we ukuheana uhuriro na gikigana ti kinini hani mundu ungi ni kindu kinene muno sawa sawa bega kwa bega we shall overcome and together we shall rise twina nduru tureka by the way ĩngĩ ĩmwe tondũ tũtiraroga irarĩ na mbia ciene aca no nginya tũheana ngiri ikũmi na ithano o rĩu o rĩu na ũrĩa ũrabatara gwĩka gũkorwo gĩka no kũririkana namba itũ ya sms haha gũtirĩ kĩndũ ũrarĩhio ũkorwo ũgĩcokia kĩũria 20043 20043 ũratwĩra atĩrĩrĩ haha hena brothers erĩ Iburahĩmu na Loti nĩ mũtumia wa ũrĩkũ kana nĩ mũtumia wao watuĩkire ihiga rĩa cumbĩ nĩ Iburahĩmu kana nĩ Loti mũtumia wake watuĩkire ihiga rĩa cumbĩ

Haya, reke tuwe na thimu ĩngĩ ĩmwe Halo, Oi, mambo poa sana, ute kura thika kana barodi wa kameme thika karibu sana ĩ ni rĩu rĩ hey. ũgĩthire DJ Ndagĩrĩka mũno.
ah one one rĩu gũkĩndirikane rĩrĩ Hey. etagwo Pastor Luo ehe akoragwo kũ akari- akoragwo agĩteithia kanitha wa CFS ehe njoke ndirikane Reverend James wa Moya kana kega ehe akoragwo kĩganjo kanitha wa Jubilee ehe Pastor Kim Kim ndikĩriganĩrwo nĩwe ĩĩ rwĩmbo rĩ Hey. iai rĩ ĩĩ rũhũrĩre rwa mũndũ gwĩtwo Njoroge James Mhm, rũrĩkũ ũretwo rĩrĩ ĩĩ koretwo ĩrorangĩrĩra nĩkĩ nĩ gũkwagĩra nä gå kwagera Ah, kana ĩĩ kana randike ikaraja harĩ ruya asaasa haya helo kwega må no ĩyo ũcio ndũmwanya mbura ũringi no kuma thĩkai karibu sana niĩ ndenda kũririkana rĩrĩ hey. baba witũ etagwo Gaci- Ga- gĩcinga ehe ĩĩ na kamũyũ aha

thengiå må no All right. Okay, ngũiguĩte ta aranjũria nĩ rũrĩkũ na nĩ ndĩramũria ũguo nĩ ũndũ ũrĩkũ Eh, ndĩkwĩire nĩ apostle george wa roingĩ apostle Jo- Jo- george wa roingĩ aranjĩra nĩ ekwenda kũririkana ahunjia othe nĩ mũhunjia na ĩkoragwo kũrĩa ah, prophetic evangelistic ministries anĩguo karura ka nyũngũ hari yo gu gu high bridges eh kuri ta gu high bridges hawo gu ma haka ne ta hawo gu na kanji na ne kana ko hoya aini othe mali dikana ko hoya aini ari agi yes gara ga yatugitere Alright, mitabuni ya kameme kayo kamo ige tutirano ga idare na thire ona hanini aca ngiri ikũmi na ithano nĩ ciao Eh, macindano he mũhotani wa ciringi ngiri ikũmi na ithano 15000 kenya shillings Eh, mundu ũratwĩrorera mũtambo-inĩ wa youtube arariwo nete mbere kai Eh, nĩ machine trailer ĩrĩa ndĩracetia haha nĩgetha ĩkorwo ĩkĩnengeria mũhotani wa ngiri ikũmi na itano nĩ gũcokia kĩũria kĩhũthũ mũno ũgatwĩra kwĩtĩkĩra 20043 gatagatĩ ga iburahimu na loti no mũtumia wake watuĩkire higa rĩa cumbĩ nĩ mũtumia wa iburahimu ĩ kana wa loti 20043 20043 tupate mũhotani witũ wa ciringi ingĩ ngiri 50

gatagatĩ ga Iburahimu na Loti rĩ nĩ mũtumia wao watuĩkire ihiga rĩa cumbĩ mĩtambo-inĩ ya kameme kayũ ka mũingĩ nĩ thaa thita na ndagĩka igĩrĩ
Motha ũkimenyithio nĩ Kiambu County. Kiambu County nĩrĩkĩtie kũmenya atĩ kwĩna mĩako mĩingĩ ĩrathiĩ na mbere tarĩ mĩhĩtũkie thĩinĩ wa kaunti ũndũ ũrĩa nĩ mũgarũ na watho wa physical planning act section 57 1 nĩ ũndũ ũcio thirikari ya kiambu kaunti nĩramenyithia andũ arĩa maraka mĩako matigĩrĩre atĩ mĩako yao nĩ mĩhĩtũkie na njĩra ya gwĩkinyia obici-inĩ cia kiambu kaunti red nova first floor room f6 kana ũtũme marũa ma approvals kũgerera edams.kiambu.go.ke mbere ya tarĩki inyanya mweri wa mũgwanja nĩgetha ũtigĩrĩre mwako waku nĩ wahĩtũkio ũgĩtwara marũa ma approval ũcio wa maratathi ma kuonania mwako nĩ waku rithiti cia kuonania nĩ ũrĩhaga marĩhi ma tĩri search certificate mũtaratara wa planning kuma kwa plana mũhĩtũkie na design cia gwaka kuma kũrĩ architect kana engineer waga gũtigĩrĩra mwako waku nĩ mũhĩtũkie thirikari ya kaunti ĩna rũtha rwa kuoya ikinya rĩa kĩwatho kũringana na section 57.3 na section 72.1 ya physical planning act

igegania karurĩ ndonyero nyamathũmbĩ ka mwangi kameme kayũ ka mũingĩ nĩ tũrakenera ũthaka wa matũũra ma ũrĩmi iria kahũa na macani o mũthenya wa sande kĩhanda thainya kĩroko Wambira thĩ na igũrũ

gaucho thutha wa ndume ĩno ya korona ũtheri no ũgũka na tũcokerere mũtũrĩre ũrĩa twatũraga tene no tũrĩcoka ciũngano-inĩ mawĩra-inĩ no tũrĩgeithania na no tũrĩka magongona twĩ hamwe no kwa ihinda rĩrĩ Petans Driving matukũ tũrakũririkania tũthiĩ na mbere na kwĩgita kĩng'ũki gĩkĩ na njĩra ya gũsanitize na gwĩkĩra face mask ũgĩthiĩ mũingĩ-inĩ. Petans Driving School nĩ tũgwĩcirĩtie maũndũ mega tondũ weyandĩkithia na thimũ yaku kũgerera our digital enrollment platform nĩyo star 483 star 4 hash ũkaheo 25% discount nĩ ũndũ wa gũkeep social distance. Petans Driving School nĩ marugũrĩtie online training kũrĩa mũrutwo angĩthomera driving theory lessons online.

Foundation. kuma rĩrĩa homa ya korona yaingĩrire kenya nĩ kũrĩ makinya matacũkĩtio ma gũteithĩrĩria kũhũrana na mũrimũ ũyũ ndũgathereme bengi gũkũ bũrũri-inĩ nĩ ciatangathire makinya marĩa ciatacũkirie kũhĩtũkĩra central bank of kenya marĩa nĩ bengi nĩ kuongerera andũ kĩũmbe kahinda ga kũrĩha ngombo iria moete kũringana na ũrĩa megũtararia bengi ciao andũ a biacara nĩcio SMEs na makambuni marĩa mena ngombo na bengi mekinye kũrĩ bengi ciao nĩgetha maranĩrie mongererwo ihinda rĩa kũrĩha bengi ti kũrĩhia andũ marĩhi marĩa mekuongerereka nĩ ũndũ wa kuongererwo ihinda rĩa kũrĩha rũni nĩgetha andũ mahote gũtũmĩra ũtungata wa thimũ kũrĩha na gũtũma mbeca bengi nĩ ikweheria marĩhi ma kũrora balance na marĩhi ma gũtũma kuma bengi nginya thimũ-inĩ na CBK nĩ ĩgũtigĩrĩra atĩ maũndũ maya mothe nĩ mekĩka Together we shall Conquer COVID-19 ririkana kũrũmĩrĩra mawatho ma ministry ya ũgima wa mwĩrĩ tũnine gũtherema kwa mũrimũ ũyũ
ngathĩti ya PD People Daily nĩ ngathĩti ĩkũheaga mohoro o ta ũrĩa marĩ na rĩu no ũmĩthomere thimũ-inĩ yaku hũra star 550 star 4 hash wamũkĩre ngathĩti yaku wendete ya PD na ciringi ikũmi tu wahũra star 550 star 4 hash ndũgũbatara bundles gũtirĩ kwĩyandĩkithia na gũtirĩ kũ download app o yothe hũra star 550 star 4 hash wamũkĩre mohoro thimũ-inĩ yaku ũtungata ũyũ ũhotithĩtio nĩ safaricom pd setting the standards for the nation